Ninety one point seven FM na ɛnnɛ anwummere so w'aso gu so a woretie yi. Mmerɛ no aso sɛ yɛkɔ Mallam Adam nkyɛn ne kɔ retwe nkɔmmɔ. Da biara meka sɛ yareɛ yɛ ya. Obi bɛnya wo so a na ɛfiri yareɛ. Osiane sɛ wowɔ hɔ na sɛ yareɛ nka wo a, wonni mma ɛsene wiase no ɛte. Na da a yareɛ bɛka wo ato fam no wobɛhu w'atamfo a wo ne wɔn te ma ntam. Ntumi mma yareɛ nka wo ntoɔ ansa na woahwehwɛ ɔyaresafo akyi kwan. Ɛnnɛ anwummere yi a woretie yi, Bɔ mbɔdzen ara nya aboterɛ fa ma Mallam Adam na tsie nkyerɛkyerɛ ebɛn dɛ na ayarsa ebien na ndɛ na wo yar no a wo yar no na n'ano eduro reba ntsi nya aboterɛ na frɛ wo nua ka kyerɛ no dɛ ɔmfa n'efidie no nto ɔberɛmpɔn ninety one point seven FM na ontsie Mallam Adam a ɔda Mallam Adam Herbal and Spiritual Centre ano wɔ Agunasuaduru, Botwe Estate,

sɛ nnawɔtwe biara yɛ no no, nna so ahwie. Ɛɛ, Malam, ɛte sɛ anwonwaden, ayaresa a ɛyɛ akɛseakɛse rekɔ so wɔ mo adwuma mu hɔ, a mosa amanfoɔ yareɛ a ɛyɛ nwanwa, na nnuro a ɛwɔ mo asɔeɛ hɔ a mode sa yareɛ, na anwummerɛ yi abɛn deɛ, ɛno bɛkyɛ. na woatumi aboa yɛn kakra. Nnuro bɛn a wokra fii aburokyire anaasɛ Ghana ha, anaasɛ ɛdɛn nnuro pa ara na mo ara mo nsa aka na moasɔe hɔ a motumi de sa yarewa akɛse akɛse saa wɔ Agona Nso Aduro Kurow yi mu? Ɛnna ɛnnɛ anwummere yi, me ne m'atiefoɔ, yɛaba wo nkyɛn sɛ na bebree no nyinaa nso ani so kyerɛ yɛn na yɛhu nea ɛte ne nea ɛwɔ mu ankasa. Yoo, me nua meda ase. Ɛdi kan mekyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa. Sɛdeɛ ɛyɛ no da biara no, nnɛ nso Awurade ayɛ adom nti yɛbɛtoa yɛn dwumadie no so. Ɛyɛ nokorɛ yɛn hɔ yɛ Herbal and Spiritual Centre. Ɛyɛ ayaresabea a bibiduro nko ara na yɛde sa yareɛ wɔ hɔ. Yɛaka no mpɛn bebree, ɛyɛ nokorɛ trodoo saa pɛpɛɛpɛ. Yɛnwusu aborɔfoduru wɔ yɛn hɔ mfa nyɛ adwuma, abiduru nko ara. Na sɛ yɛka sɛ aduru a, ɛyɛ bibiduru, ahabanduru, ɛno na yɛfrɛ no sɛ aduro. Ahabanduro.
Yes, sɛ ɛno na ɛyɛ duro no. Ɛna ɛyɛ duro.
Aborɔfoduru bere hɔ a, ahaban na ɛdanedane ansa de ayɛ duro. Sɛ yɛka sɛ aduru a, ahabanduro no, ndubena no, ɛɛ, fɛ, nnua hini no, ɛno na yɛfrɛ no sɛ aduro. Yes ɛno ne deɛ mese ɛno no Nyame nankasa na ɔse yɛmfa nsa yare o ɛnyɛ obi na ɛka yɛ ɛno Nyame nankasa tumi wura ɛna ɔse yɛmfa ahabanduro yɛmfa nsa yareɛ nti ɛnde akyinnye biaa ni ho yɛgye to mu ɛwɔ biaa sɛ ahabanduro deɛ ɛno na ɛyɛ duro ɛnti ɛno na yɛde yɛ adwuma ɛwɔ yɛ hɔ na ɛbi wɔ hɔ a yɛdanedane no na yɛde bi ayɛ nku na ahabanduro yɛde bi ayɛ samina na yɛayɛ bi deɛ ɛnom ahodoɔ bebree. Ɛno na yɛde adwuma wɔ yɛ hɔ yɛ Mallam Adam Herban Spiritual Centre. Nti yɛka sɛ ɛhɔ yɛ spiritual centre a, ɛnam sɛ yɛ a yɛsa honhom yareɛ nti na yɛtaa ka sɛ ɛyɛ spiritual centre na ɛnyɛ sɛ ebia na nneɛma bi huhuhu ne mogyasɛm ne adeɛ ɛnyɛ ɛno koraa. Ɛyɛ habanduro kann na yɛde sa yareɛ wɔ hɔ. Habanduro kann. Ɛnti yɛ nnuro yi nso yi a yɛka woka wobisa ho asɛm yi, wopɛ sɛ wohu yi, ne nyinaa yɛ habanduro kann. Ɛnti ebi yɛ semina, Ɛbi yɛ nku. Enti ɛnnɛ yi mede bi aba ha sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nua, sɛ worehwɛ me a, wode ayɛ ahwɛ bɛhu sɛ ɛnnɛ deɛ yɛde yɛn nnuro no bi bɛkyerɛ ma ayɛ ada adi pefee sɛ ɛyɛ ahabannuro na yɛde sɛ yareɛ na ɛnyɛ nneɛma bi ahuhuhu biara ne adeɛ biara. Yɛde yɛn nnuro no bi bɛkyerɛ na woahu sɛ aduro no nyɛ ade huhuhu biara na ɛyɛ haban a sɛdeɛ Bible kaeɛ no Nyankopɔn bɔɔ aduaba ma yɛse yɛndi na ahahan no yɛmfa nsa yareɛ. Ɛno na animdefo a wɔn aben te sɛ Malam Adam wɔn adom asukɔ apa haban no bi akeka abom a ɛyɛ anwanwadeɛ kɛse wɔ Agona so adurukɔ yi mu. Abusua, dwumadie yi wobɛtumi ahwɛ wɔ YouTube. Wokɔ Spiritual and Herbal TV a, mmerɛ ɛbɛyɛ wɔ ha nyinaa Malam srade a wɔde aba ha ɛne semina Ɛnnɛ de, megye sɛ nnɛ mɛyɛ bi aguare pa ara. Samina a yɛde nhahan ahyɛ no ma ne srade a ɛwɔ ha no, Madam bɛkyerɛkyerɛ ne nnwan mu ama yɛn. Ne wokɔ YouTube a, wobɛnya dwumadie yi a yɛdie yi wɔ hɔ, Spiritual and Herbal TV, Spiritual and Herbal TV. Wokɔ so a, wokɔ YouTube a, wobɛnya ahwɛ dwumadie yi sɛnea wopɛ sɛ nka wote studio ha a wobɛhu anaasɛ TV so a wobɛhu no, wobɛhu. kama kama kama madam mehu sɛ srade mmienu ɛne samina ɛna ɛsi w'anim wɔ ha madam srade no nea ɛdi kan no ne ti ɛyɛ bruu madam ɛdi adwuma na ɔyɛ. Yoo me nua meda ase nokorɛ nie yɛtaa ɛba ha yɛtaa ka sɛ yɛsu srade ɛde yɛ wonders de yɛ anwonwadwuma, de yɛ nkongyaa wɔ hɔ paa. Na sɛdeɛ madi kan aka, nyinaa yɛ ahabannuro nko ara na yɛde yɛ saa nneɛma yi. Yɛn ara na yɛyɛ adeɛ o, yɛnkɔtɔɔ baabi saa nnuro yi. Enti ɛhɔ no deɛ, yɛka sɛ yɛwɔ duro a, na yɛwɔ bi paa, kyerɛ sɛ, yɛn nnuro no ɛnyɛ adeɛ a gye sɛ yɛkɔgye wɔ bi hɔ ansa, yɛde abɛyɛ adwuma. Yɛn ara na yɛyɛ adeɛ, me ne me nkurɔfoɔ, m'apamfoɔ na yɛyɛ biribiara wɔ hɔ. Enti saa nneɛma no a yɛtaa ka ho asɛm sɛ yɛyusu sradeɛ de yɛ wonders, yɛyusu semina, ebi ne deɛ ɛkurakura me yi, enti ɛnneɛ me nua sɛ wohwɛ me a, Ɛda adi pefee, na wobue so a wobɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ srade ampa. Ahaa, yɛde sra, kama kama kama, wode sra a, eh, wo honam bɛyɛ fann na sunsum adwuma bɛyɛ ama wo deɛ, ɛbɛyɛ wo nwa. Enti srade ahodoɔ mmienu a yɛkura no, ketewa ne kɛseɛ, adwuma yɛ nyɛ agorɔ. Enti saa ha sra srade yi a yɛka ho asɛm yi, ɛno bi na yɛde yɛ adwuma wɔ yɛn hɔ. Na adwuma a yɛyɛ no bi ne sɛ.

Sɛ obetumi atu bio a. Sɛ ne bɛyi no bɛyɛ adwuma a, ɛnyɛ sɛ bɛtu, ne bɛyi no bɛyera ankasa. Ɛndeɛ sɛ ɔtu nso, ɛnsɛ sɛ obi a ɔbɛyie kura ɔmfa ɔmfa ntu. Mese ne bɛyi no bɛyera. Nti deɛ ɔse ɔngye nni no, ɛyɛ a ɔmmra na ɔmmɛgye bi na ɔne ɔno ntra nhwɛ. Ne bɛyie no one week pɛ, ɛbɛte akɔ. Ɛnyɛ ɛno nko ara o, sɛ ɛba sɛ obi wɔ spirit bi di n'akyi, spirit bi ha obi pa ara a, ɛha no. Bebree nim sɛ spirit ha bi ha wɔn pa ara. Bebree, nnipa bebree wɔ hɔ a wɔnim sɛ spirit bi wɔ wɔn so a, ɛha wɔn pa ara. Me nua, sɛ wote saa a, Saa srade mmienu yi a ekura mi ne Semina a ɛka ho yi, wo deɛ yi so one week pɛ na hwɛ sɛ obegyaa mu anaasɛ ɔbɛkɔ so ataa wo a. Ɔbɛpɛ baabi afa ma wo ho atɔ wo. Enti nneɛma a ɛde yɛn bi no, sɛ ba spirits paa sɛ ne ho sɛ ne ho ɔden dɛn ebetumi apam no. Nneɛma yi, saa srade ne Semina yi nko ara. Bebree hɔ a na ɛyɛ package, yɛ deɛ aka no ka ho deɛ na ɛnyɛ agorɔ. Na saa mmienu pɛ a ekura mi, Semina a ɛka ho a, enti me nua, sɛ wohwɛ me, wotie me, Na wɔ sɛ spirit bi ha wo paa a, ha wo akyɛ, na wo nnye nni sɛ spirit no bɛgyae wo mu a, mese wo deɛ bra, wopɛ a bɛto nkyia, na use one week pɛ, na ɛndeɛ saa spirit no sɛ ofi Maame Ɔta hɔ na ɛbaeɛ o, ofi nsuo ase o, sɛ ofi forest baabi o, sɛ ofiri he, obɛgyae wo mu ntɛntɛntɛntɛm afa wo ho. Nti nnoɔma a yɛde yɛ no ebi no no, yɛde pam spirit. Ɛndeɛ spirit, bad spirit a ɛwɔ wiase wei yɛbɛtumi apam no, sunsum bɔne bi a ɛwɔ asase so ha biaa wei yɛbɛtumi apam no. A ɔdi nnipa akyi. Sɛ ɔha nnipa paa. Ɛha nnipa. Sɛ ɔwɔ sɛ spirit bi ha wo. Me nua ma nha wo ho. Bɛgye na ɔdeɛ kɔyi so na hwɛ adeɛ. Ɛbɛgya wo mu one week. Na sɛ spirit no pray stubborn, wampɛ baabi amfa nnwane ampɛ baabi amfa, na ɔyɛ na wodwi so na ɔyɛ na sɛ ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛdi w'akyi a, asɛm ɛbɛto ɔno spirit ankasa ɛbɛyɛ no nwa. Ɛbɛpira no adi na awu papa ma ɔno ahu sɛ yes asɛm ato no. Na adanseɛ ho bebree. Deɛ meka yi, yɛde ama nkorɔfoɔ na ɛho adanseɛ nyɛ agorɔ. Maa mpakyɛ o, Me hu sɛ konko no ɛyɛ mmienu na ekura ho. Ɛɛ nea ne ti yɛ bruu ne nea ne ti yɛ rɛd no. Nsonsonoe a ɛda mmienu ntam no ɛne no ɛhe? Yes, nsonsonoe wom. Deɛ ɛyɛ ne sɛ, sɛ ɛba sɛ spirit bi hew bi na yɛ pɛ sɛ yɛ pam spirit no a, oyisu mmienu yi bom, srade mmienu yi bom ɛne ne semina yi. Na kɛseɛ yi a ne ti rɛd yi, ɛno ɔbɛ yusu no anɔpa nko ara, early morning. Anɔpa.
Ɔdware wie a na wasra. Sɛ Spirit bɛhwɛ obi a ɛyɛ dene pa ara a ɔpɛ sɛ ɛkɔ a, yɛbɛma wagyae srade biara gyae samina biara. Ɔbɛdwa yɛ samina yi na wasra nku yi anɔpa, ɔdwa wie a na wasra nku kɛseɛ yi a ne tiri rɛde yi na ɔde asra. Ɔde bɛyɛ ne biribiara kama, ɛnni bɛ asɛnte biara, wosra wo ho fɛɛfɛ, wo ho bɛyɛ fɛ te sɛ me ara, yeah, ɛno bi na me use. Afei anwummere na wayi su ketewa yi a ani yɛ black yi. Na saa sade ketewa ni black yi champion wose wose woyɛ benfo aben paa wodeɛ wo bɛ fa na fa srɛ onim na hwɛ deɛ ɛbɛsi fa srɛ onim once na hwɛ deɛ ɛbɛto wo wobɛpɛ ebi afa obeyi na bɛte ako one time ɛnti ɛnyɛ sade ketewa ketewa yi a wohu no sɛ yi ano ɔden koraa kyɛn kɛseɛ yi ɛnti kwan a ɛfa so use no no wode bɛsra kɛkɛ ɛno asɛ yɛ yɛayɛ biribi awie adwuma bi ani ho wonkɔtɔ bi ansa mfa mfra ɛno ano no wodeɛ fa sra kɛkɛ. Madam,

Spirit bi aba wo ho a, ɔbɛhwɛ wo din no asan akɔ, sɛ ɔde ne nsa bɛka wo deɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ma menka asɛm yi nkyerɛ wo. Ɛnkyɛe, bɛyɛ sɛ one year pɛ nie, yɛa yɛ nkyɛn ha yi ara baabi, Gomoa ha yi ara baabi, kuro na mempɛ sɛ mɛbɔ din, maame bi yaree ɛna wɔbɛfrɛɛ me, yɛkɔɛ na yɛkɔhwɛɛ no a na ɛma no srade mmienu yi sɛ ɔnyusu ɛna ɛma deɛ ɛnom kaa ho. Ɔyusuiɛ ara, three days, ɔso daeɛ na, ɛnyɛ sɛ daeɛ koraa, anadwo two, ɔde nyanee. Ɔde yɛn yɛn ho na nnipa mmiɛnsa gya ne dan mu hɔ. Ei, anadwo no a wada no. Anadwo no mmienu tu, ɔda nyanee, enti ɛnyɛ daeɛso. Ɔda yɛn yɛn ho na nnipa mmiɛnsa gya ne dan mu hɔ. Na anwanwasɛm ne sɛ, saa nnipa mmiɛnsa no, wɔamfa gate no mu, efisɛ gate no ammuei. Ɛnyɛ hɔ na wɔmfaeɛ, enti ayɛ sɛ wɔyera abɛpue dan mu hɔ, wɔyera na ɛbɛpuee hɔ, wɔamfa gate no mu. Enti ɛnde wɔato mu koraa a, wɔaba dan mu hɔ awie. Na afei ma me yi no nkɔ n'adada mu hɔ na anadwo tu ɔkɔ akɔfrɛ hwan? Ɔno a obi ɔyare a ɔda hɔ a ontumi nkɔ baabiara na na afei ontumi nyɛ biribiara na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ nkurɔfoɔ yi. Nkurɔfoɔ yi yɛeɛ ara sɛ wɔbɛkɔ ne ho. Na baako ka kyerɛ na baako, barima baako na mmaa mmienu. Barima no ka kyerɛɛ mmaa no baako sɛ, Da bi ɛba a, wo na ayɛ a wokɔkɔ yi, enti ɛnnɛ nso yɛaba a, kɔyi me yɛnkɔ. Ɔkaa woma yi ntumi nkɔ ne ho, ɔkaa woma yi ntumi nkɔ ho, dede saa ara.

Agya ɔno ho paa nokorɛ ah na agya wei deɛ ɛfiri he na ɛbaa ne ho ei na nnɛ deɛ oo nnɛ deɛ ntumi nyi nnɛ deɛ me yɛnkɔ me yɛnkɔ by next moment vanish ɔhwɛ na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa ni hɔ wɔn nyinaa kɔ wɔn ayera wɔn a wɔfa gate hwɛ na wɔn ayera kɔ nti wei mu ɛda adi pefee sɛ wɔn nyɛ nipa ɛyɛ abeefoɔ no no nti srade wɔ yi wo nsuo a sɛ bɛyie paa bɛnya ho kwan ɛna ɛna nti me nua sɛ bɛyie bi na ɛha wo a ayɛ atwe bɛn brɛ yɛ hɔ malam ada herbal and spiritual center Yɛbɛma mo nko asra ama osimina adware na woabehu sɛ yɛɛ aduro bi wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma paa. Yɛbɛma osimina na wode adware na wɔde srade no nso asra wo honam nyinaa na woabehu sɛ Malam Adam aduro no ɛyɛ adwuma papapapapa. Malam Adam a ɔna ɔyɛ panin paa a ɔda Malam Adam Herbal and Spiritual Center ano. Ɔno na nnɛ anwummerɛ yɛne no retwe nkɔmmɔ afa nnwuma a wɔdi wɔn asɔeɛ hɔ na ayaresa a wɔsa a yɛ nwanwa na ɛboro so. Ɛno na ɛnnɛ anwummere yi ɔreteɛteɛ mu, na kwan a wɔfa do a wɔasa yɛ ara na wɔpam ahonhom fi nnipa so, ahonhom bɔne fi nnipa so na ɛnnɛ anwummere yi Mallam Adam reteɛteɛ mu kyerɛ yɛn wɔ Ɔberempɔn ninety one point seven FM. Frɛ wo nua na ɔmfa nnuru ka kyerɛ sɛ Mallam Adam dwumadie no rekɔ so. Mese dwumadie yi wobɛnya ahwɛ wɔ YouTube, Spiritual and Herbal TV. Wokɔ YouTube a na woabɔ Spiritual and Herbal TV, wobɛnya. Malam Adam dwumadi a odi nyinaa hwɛ. Wei nyɛ sɛ nnam nsa anom oo, wɔnyɛ ahonhonsɛm biara wɔ hɔ, wɔnye sikaduro biara wɔ hɔ. Malam ɔnyɛ sikaduro, ɔnyɛ biribiara. Ayaresa a ɛma nipa ho bɔtɔ no a na ɔbɛtumi asɔre akɔyɛ adwuma na Malam Adam ɔyɛ n'asɔre hɔ. Nti wonim sɛ wonkɔsa yareɛ na sika nti na wokɔ de asan w'akyi. Eh, yare na ɔresa wɔ hɔ, ayaresa. Malam, aka baako, samina so a. Na adwuma a samina no di no, ɛno nso ne nea ɔyɛ. Yoo, me nua meda ase, samina wei, ɛno nso yɛ ahoroɔ mmienu. Atiefoɔ, wei deɛ mesrɛ mo a motie radio no, ɛyɛ samina a yɛde dware.

Samina yi ne nku yi yɛ adwuma baako. Samina ne nku no yɛ adwuma baako. Yes. Sɛ yɛpɛ sɛ adeɛ no yɛ adwuma yie, ano yɛ dene, ɛbɔ ho ban yie, nti na ama yɛayɛ samina na yɛasan ayɛ nku aka ho. Na kyerɛ sɛ wodware a, yes, na wode asra. Yes. Nti wodware samina yi wie a, na woasra nku yi a yɛka yi ahodoɔ mmienu yi aka ho. Wode dware a, ɛbɛkɔ wo wedeɛ mu. Obi a ɔnim biara nim sɛ honam ani ɛkwan deda ho, honam yi ɛkwan deda mu. Sɛ wodware samina a, ɛtumi kɔ mu. wosrɛ nko a etumi kɔ wedeɛ mu ahaa ma afei abɛn saa afei akoi de w'aben nti meka kyerɛ sɛ yɛsɛ mu na yi ne yɛn nko yi woyi su a obi oni bɛka sɛ wakɔ ben wokɔ di aduro wakɔ akɔ ben ho paa nso na yɛsɛ mu na woyi ne yɛn nko yi a ɛfiri sɛ woyi su oyi a ɛba kurusɛ nna o sɛ mu na woyi ɛne yɛn nko yi a ɛka ho yi ɛba kurusɛ nna woyi su a sɛ obi bɛyɛ biribi atia ɔpɛ bɛnya ɔde ɛnyɛ no korɛ ambam

Enti sɛ me nua, ebia na wopɛ sɛ woda wo ho so wei, ɛyɛ simple, wei ɛnyɛ kwammɔne so, yɛnka sɛ wokɔ akodi aduro different biara, daabi, yɛwɔ no ahodoɔ bebree, sɛ me nua wode bɛdware kɛkɛ na woasra nkui aka ho, na wodeɛ wode a wodeɛ woda ada, na sɛ spirit bi bɛtumi abɛha wo a, ɛbɛhwɛ adeɛ. Enti wonim sɛ spirit bi ha wo, wokɔ de ma, ebi hyɛ wo so saa wontumi nda, wokɔ wokɔda na ebi aba abɛhyɛ wo so sɛ kuntann, wobɛyɛ ara wo ho ntɔ wo da, wontumi nda ma wo ho ntɔ wo. Wonyi so saa asɛm no yɛ na ɛnko yi a wabehu sɛ yes spirit no ɔse ne ho ɛdendan ɔbɛgyaa wo mu ɛnti woyɛ obi a spirit bi ha wo pa woa wonim sɛ spirit bi taa haahaa wo taataa wo teetee wo a yɛ ma wo yusu a na mmienu yi koraa nyɛ agorɔ srade mmienu yi ne semina yi na deɛ aka no ka ho deɛ ɛnɛnɛnɛnɛnɛ kyɛnsee ɛte sɛ bi so bi so wɔ hɔ a na ɛmma yɛ. Hwɛ Malam Ada Heba Malam, Nkɛntɛnta no. Eh, Okyingyeni Thomas, nnɛ anwummere yi, minim sɛ wode wo Thomas no bɛto nkyɛn na woakɔ Malam hɔ, na nnuru a Malam de aba ha mo nnɛ anwummere no, woakɔgye bi asra na wode bi adware, na woa woahwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ, na wobɛba ha mo abɛdi adanse sɛ, ah. Malam kae no yɛ nokorɛ. Malam, obi si akasa a, Malam, fɔ nɔma to dwa. Ebia obi te kaa mu, ɔretie wo. Ɔpɛ sɛ ɔsiane, ɔpɛ Malam nɔma. Baabiara a wafra no, fɔ nɔma to dwa na yɛntoa so. Malam, Adan Herbal and Spiritual Centre, numbers wei, wofrɛ biara a, wobɛnya me ankasa na wo ne me akasa. Deɛ ɛdi kan, ɛyɛ zero two four six. Zero two four six.
Six four. Six four.

Nine eight. Nine eight. Ɛna ɛtɔ so mmienu no yɛ zero two zero. Zero two zero. Three nine. Three nine. Eight zero. Eight zero.
Three zero five. Three zero five. Mallam Adam nɔma na ɔde ato dwa no. Wobɛtumi afrɛ Mallam na wapɛ nkyerɛkyerɛmu ankasa a, ebia na woante wo ho ase yie. Wofrɛ no a, Mallam bɛkyerɛkyerɛ mu ankasa akyerɛ wo. Mese Mallam ɔnyɛ sikaduro. Mallam ɔnyɛ aduro wɔ hɔ. Wokɔ Malam mu sɛ obi agye obi bi na ɔnku no, Malam ɔnku nipa. Malam ɔnyɛ ɔnyɛ ɔnyɛ ɔbonsam ɔku nipa. Ɔno aduro, abibiduro. Ahan a wokɔ ne fie hɔ nom a wobɛhu sɛ haban ankasa ne nnurubra na Malam ɔde yɛ adwuma wɔ wɔn asɔeɛ hɔ. Kɔ na kɔgye w'ayaresa. na yareɛ nhyɛ a, Malam, obi de aba. Malam, aduro yi, ɔbaa tumi yɛ, bɛrima nso tumi yɛ anaa? Yes, me nua. Ɔbaa tumi yusu. Ɔbaa yɛ nipa, bɛrima nso yɛ nipa. Wɔn biara tumi yusu de bɔ wɔn ho ban. Ɔtumi yusu de pam sunsum bɔne firi ne so. Ɔtumi yusu de yɛ deɛ ɛde sa ne ho yareɛ. Nti yɛn nnuro no, ɛwɔ hɔ ma mmaa ne mmarima nyinaa. Mmofra nyinaa ka ho. Akwadaa a wɔnyɛ five years koraa tumi yusu. Ɛnyɛ hu, ɛnyɛ aduro biara, gyesɛ wonya eighteen years and above ansa. Me mekɔ me fie hɔ a nkwadaa nketewa five years na wɔn de sra wɔn dware nti yei na me fie hɔ foɔ nyinaa ayusu yɛn nnuro no deɛ me adeɛ baako a mede wɔ hɔ ne sɛ yɛn nnuro no yɛyɛ wɔ hɔ no ɛno ara bi na ɛyusu o me ɛno ara bi na mo ankasa mo yusu me ankasa ne me yere ne me mma ne me adwumayɛfoɔ a yɛwɔ hɔ nyinaa yɛn nnuro ɛno ara na yɛyusu wɔ fie hɔ yɛn nkɔ hospital da biara. Adɛn nti na wo ho wɔ den saa?
Ah yɛgye yɛn ho di yɛgye yɛn ho di wotra yɛ a ɛnyɛ yie

eh Nkwadaa yɛ su, yɛ fiewofo nyinaa yɛ su bi Nti ɛndeɛ yɛ hɔ deɛ, yɛn yare wɔ fam saa o Obi wɔ hɔ biara ne ho dedennennen Ɔyare koraa bɛsa yare wɔ hɔ a ɛmfa nkɔ baabiara Ɛnti nnuro no obiara tumi yɛ su bi Nti aberewa ne akɔkora ne aketeesi ne aberanteɛ obiara tumi yɛ su Yɛ nnuro nso deɛ ɛnyɛ adeɛ yɛ hu a woyi su a ɛbɛha kwan biara so Ɛyɛ simple Nkorɔfoɔ bebree na ɛyi su wɔn bɛtumi aka ho asɛm akyerɛ wo sɛ oh madam ne nnuro no deɛ ɛyɛ adwuma Adanseɛ wɔ hɔ a ɛnkyɛ ɛde nkorɔfoɔ bɛbɛdi ho adanseɛ wɔn bɛhu de adanseɛ bɛba ha Aane, enti nokorɛ nie, yɛn duro ne obiara tumi yi nsu, enti menea ɔbisa yɛ a, na deɛ ɛteɛ ne no. Yɛn duro deɛ obiara tumi yi nsu, Mallam Adam na yɛte ne nka nnɛ ne berɛ, ɔse aduro no obiara tumi yi nsu, sɛ woyɛ ɔbarima anaa woyɛ ɔban, sɛ woyɛ abɔfra, panin, sɛnea wote biara no, wotumi yi nsu, semina, ɛne srade no. Ebi. Mara mo nnuro yi, aduro wei wɔtɔ gu abɔnten ana? Yɛn nnuro yi, ɛyɛ package, ɛyɛ ɛhyehyɛ, yɛhyehyɛ deɛ ɛyɛ no no, ɛnti ɛnyɛ wei nko, yɛwɔ no ahodoɔ bebree. Ɛnti mo nnuro no, wɔntɔn bi wɔ baabiara? Yɛn nnuro yi, yɛntɔn bi wɔ baabiara, na yɛfiri ase no, ɛpue no ɛnkyɛ dodoɔ biara saa, ɛnti yɛnni branch wɔ baabiara, ɛna afei nso. Ne mfe ngu kaa biara mu. Enti obiara bɛka akyerɛ wo sɛ Mallam adu ne Mallam Adam ne srade ne nkron bi ne asɛm no a ɛtɔ anaa ɛnyɛ nokorɛ. Enti obiara de bi ba sɛ Mallam Adam ne srade no bi ne a ɛnyɛ nokorɛ. Yɛmfa bi nsoma obiara baabiara. Sɛ akyire yi a na ɛsɛ sɛ yɛn meka sɛ deɛ yɛmma obiara yɛnku ne nneɛma biara sɛ ɔnkɔ nkɔtɔn baabiara. Enti sɛ wo hia a na woaba yɛhɔ. Ɛhɔ yɛ herbal centre. Wobɛ fie a. Wohunu sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu ansa Enti yɛn duro no, nyɛ sɛ ebia yɛ hɔ, kɔn obi a, deɛ ama no kaka. Dabi, wo bɛ, bɛhwehwɛ mu. Deɛ meka yi koraa, sɛ ɔba sɛ biribi ha wo a, yɛn ne wo bɛtena ase ahwehwɛ mu ahu sɛ nokorɛ sɛ sunsum no aha wo ansa yɛn ho aduru a yɛde bɛma wo. Enti yɛn duro no deɛ, yɛntɔn no baabiara saa, sɛdeɛ obiara ba anaa dɛdɛdɛdɛ, dabi. Enti sɛ ɛha wo a, biribi saa ha wo a, sunsum bi na adi w'akyi, ɔhaw bi da wo so, yareɛ bi, woayɛ anyɛ yie a, gye sɛ wobɛyɛ hɔ na yɛne wo atena ase ahwehwɛ mu. Yehu deɛ ɛha wo ankasa a, na afei ne yɛhu nnuro a sɛ ɛwɔ sɛ yɛma wo nko difference ne sɛmina ne deɛ ɛkeka ho a, na afei ne yɛde ama wo. Nti nnuro no, mpaakyɛw wopɛ bi a, ɛbi nni baabiara gye sɛ wobɛyɛ adwuma mu hɔ na afei wo nsa aka bi. Mallam, Ɛhefa na mo adwuma mu no wɔ, mo asɔre no ankasa hɔ? Mallam Adam Herbal and Spiritual Centre, yɛwɔ Agona Asuaduro, Ghana man mu ha yi ara, Agona Asuaduro kurom, Ghana man mu ha yi ara, Central Region. Agorɛ Sodo kurom na yɛwɔ wɔ yaa yi yɛ headquarters yɛ fie adwuma mu hɔ ahaa na ɛhɔ no yɛ Soeduro guan bi a ɛfrɛ hɔ Botwe Estate saa Botwe Estate yi sɛ wonya aduru hɔ a Happy Home School wobɛdu Happy Home School taxi rank wodu wobɛhu sɛ banner kɛseɛ na ɛwɔ hɔ yi yɛatwerɛ so Mallam Adam Herbal and Spiritual Centre sɛ woyɛ obi a wotumi kan paa deɛ ɛnneɛ wonha wo ho mmrɛ ho koraa wodeɛ wura Botwe Estate wodu Happy Home School hɔ a hwɛ banner kɛseɛ na ɛbɔ hɔ no ɛbɔ w'anim straight wobɛhu

Fo, eh, yɛ, dɛn asɛm na woreka twa to ma atiefo? Yɛ tam Deɛ na yɛ. mɛka akyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefo nyinaa ne sɛ, eh, sunsum mu ɔhaw adɔɔso, sunsum mu ɔhaw adɔɔso, ɛnti sɛ biribi saa na ɛha wo a, yɛayɛ ready, yɛayɛ ready, ɛnti yɛde nnoɔma bɛkyerɛ wo ɛnnɛ, Sɛ yɛwɔ nku, sradeɛ ahodoɔ bebree, ahaa, kɛseɛ ne ketewa, ɛne sɛmina, sɛmina ɛka ho nyinaa. Madam, na de wɔn ama baako. Yes, ah, wobɛyɛ bi paa. Na mɛsɛ mede ahwɛ me ho yie paa. Wonim biribi, yɛ hɔ.
Obi aba hɔ bɛsrɛ, ɔbɛyɛ consultation nko ara deɛ a, yɛbɛkyɛ no nku baako. Sɛ woba hɔ Ebi koraa na wo sika sua, wo se wo ba for consultation nko a. Mmɔ sradeɛ baako. Yɛ consultation no ɛyɛ twenty cedis pɛ, wo ba a. Twenty cedis. Wo yɛ consultation na sɛ wo nyɛ ready a, wo bɛ tua sika agye wo aduro no koraa a, yɛ bɛ kyɛ wo baako free. Na sradeɛ no ɛmmɔ den, ne bo ɔden, but wo tua consultation na na yɛ de akyɛ wo free. Na wa use wo bɛ hu sɛ eii! Aduro wɔ hɔ, biribi wɔ hɔ paa, wo a na ɔdi mirika na ɔbɛsan aba. Nti, nti, yɛn duro yi a yɛ ka yi,

na yɛde Mallam Adam a ɔda Mallam Adam Herbal and Spiritual Centre ano nkɔmmɔdetwe na ɛbɛsi. Onyame adom a, nnawɔtwe te sɛ nea ɛbɛsi yɛahyia. Me a medi dwumadie ho kyia me, me din ara ne Akim Abɔso. Megya ma mo DJ Wanzam na ɔde yɛn asɛmhwɛ dwumadi no atoa so. Meda mo ase bebree.